Khawvel changkang chho zelin sorkar pawn a khua leh tui atan mithiam chung chuang bik chauh a duh tawh avangin hmeichhia te chu kap raiin nau an pai tir thin a. An fahrin te exam hau tak tak te hmachhawn thei tur khawpa mithiam an nih nan an enkawl chho tur a ni. An fa te chu zirlai thiam thei tak tak an nih chho a, exam naah A grade an hmuh chuan mi hausa awmna bika an siam vengah Apartment nuam takah an awm tir bakah an nu te chu lawmman atan pinmawi an pe bawk thin. Naupang grade hmu tha lo tak tak te chu Slum Area, Pigeon Cage an tih hmunah an chhen tir thung a. Movie inchanna ah chuan nu pakhat chu damdawiin a an kap rai lai lo langin engtin nge naute chu a enkawl ang tih a hriat theih nan lehkhabu an lo pe a, thu inziak te chu zawm thlap thlap turin an chah zui bawk. Yang Chuani chu naupang thiam thei berah an thlan. Rui Jie nu niin a fapa Rui Jie chu accident avangin a boral tawh a. Chumi hnu chuan a vawi hnih nan kap rai lehin fanu Nova a nei a. Yang i chu ceremony pakhatah a lehkhabu zia nuin engtin nge a fate grade tha tak a hmuh tir thei ang tih avang chuan chawimawina hlanin nu tha berah an lo thlang leh a. Mipui zinga nu pakhat chu lo ding chhuakin A fapa in A grade a hmuh nana a enkawl dan thuruk chu a rawn zawt khauh mai. Chhan dan tur hre lo ah a ngawih reng laiin Host chuan mimal thil a nih avangin zawhna chu a chhan kher a ngaih loh thu a lo hrilh a. Yangi chuan thuruk engemaw tak zep a nei ngeiin a lang. Chutih laiin stage ruai tuluk te chuan tun hnai a Narcoleptic naupang muhil reng a awm tam lutuk chungchang chu lo sawi hauhin chung naupang te chu Advance Programme-ah tihlum turin an thun thin a, vantlang hmaah chuan naupiang dik lo a nih thu in an puang thin thung. Researcher pakhat Iziana chuan naupang mutlama harsatna nei ten an grade hmuh tur ang aia tlem an hmu phah thin tih a hria a, naupangte chu zirchiana neih hnuin sorkarin naupang grade hmu tha lo deuhte chu nanna neih ah puhin an dah tha thin tih a hre chhuak leh zel. Thuneitu lama a thlen chuan Helpo lam mi nia puh letin an lo man a. Sin chu lo inthlakin Yang leh a fanu chu programme zawhah an apartment lam pana an haw laiin naupang grade hmu chhe ho leh an nu te chu garden khawi hmunah emaw an hruai khawm lai an tawk a. Nu pakhat lo tlanin an fate chu an tha sak vek tur thu a rawn aupui chiam takah chuan an fate kaiin an tlanpui hlawk hlawk. Yangin a scarf chu chhuatah thlauh palhin mipui an kiam diak hnuah a fanu Nova chuan a scarf chu bathroom-a va tihfaisak turin a kal nghal a. Researcher Iziana nu Lingna i chuan Yangi fanu chu rawn zui lutin Nova hnenah key chain a pek pahin a unaupa Thita hnen atanga thil pek niin a hrilh.

Mahse a nu hnenah thil thleng chungchang engmah a hrilh lo thung. Nova chu a tutor in an in exam dawt leh a mi tur cloning process chungchang a lo hrilh fiah mek a. Yangi chuan a fa pathi ta ang lo taka a fanu Nova in lehkha zir a tui lo vang chuan a rilru a hah hle. Tui lo viau mah se, an apartment leh an rama nu tha ber a nihna a hum ngei theih nan A grade tal hmu ngei ngei turin a duh a. Class zawhah tutor chuan Yangi hnenah a fanu grade chu kum tinah a tlak hniam thu leh exam leh pek hi a pal tlang theih a rin loh thu a hrilh laiin Yangi kawra a pinmawi dawn chu a eng pakhat a rawn thim a. A khawl lamah fel lo a awm a nih a rin thu a sawi vel leh tutor chuan Naupangte an grade a tlak hniam chuan a eng pawh a thim telh telh tur thu a sawi. A faten grade an hmuh that thin avanga a pinmawi pawh a thim ngai loh avangin chutiang thil chu engmah a lo hre ve reng reng lo. A za em avang chuan a pin khuh nan scarf a awrh a. Chumi hnuin a fanu Nova chu Pigeon cage an ti. Grade chhe tak tak hmu ho chenna ah hruaiin grade tha tak a hmuh loh chuan chuta an chin ve tur thu a hrilh. Mahse Yangi chuan a fanu hma hun ai mahin apartment atanga an chhuah hnua a mual pho na tun tur a ngaihtuah vang chauh a ni. A tuka bazar tura a insiam laiin a pin chu a la thla a. Chu veleh alarm rawn riin khawi hmuna pu kal se a kura vuah lang reng turin a rawn hrilh. Chuvangin a hliah nan scarf bawk chu a awrh leh a. Bazarah nu pakhat chuan Yangi hnenah a fanu grade a lo zawt. Ani chuan dawt sawiin a hma aizunga grade a hmuh that thuin a lo chhang a. In lam pana a haw kawngah chuan nu pakhat apartment nuam taka kum sawm panga chhung lo cheng tawh. A fapa in grade a hmuh chhiat avanga apartment atanga a hnawt chhuak lai chu a tawk. Chu nu chuan a fapa chu a ân khum bawrh bawrh mai. Yangin a chungah ngei pawh a thleng thei tih hriain hlauthawng takin a pin chu nghet takin a hum a. In a thlen chuan a fanu Novain exam a nei lai chu tablet hmang a lo enin a chhan ngaih na hre lo hmel a hmuh chuan a beidawng hle. A pina eng pakhat chu a thim ve leh chiah a, tunah chuan slum area-a a chen loh nan pin eng pathum chiah a bang ta. A tuk school ah chuan Nova chu mak takin a khaw sa a, lehkhabu te ah inzap vak vak in a hnung a mi chuan che vak vak lo tura a rawn hrilh chuan ngeiawm takin a lo chang. Mawi lo taka a chet avanga zirtirtu pa in a rawn hauh pawh chuan zam lo takin a class chu a boring thu a lo hrilh a, Zirlai fel tak a nih thin avangin a classmate ten a awm dan chu mak an lo ti hle. A tuka Iangin a fanu chu doctor hnenah checkup turin a hruai a, doctor chuan ADHD natna a neih thu a lo hrilh. Chu natna chu exam tur a rilru a hah avanga in tanin a fanu a enkawl that loh chuan nasa chho zelin depression a thlen hnuah mahni intihhlumna hial a thlen theih thu a lo hrilh zui a. A tuk school lo langin Nova in hmun a phiah lai chuan an zirtirtu pa bawk kha lo kalin a ke ah chuan a lo hawl palh a. Mahse ngaidam dil a hnekin a kalna en tawh turin a lo hrilh zek. Chu chuan an zirtirtu pa chu ti thinrimin a banah hmerin ngaihdam dil turin a ti zui a. Nova chu tal pitin in chung lamah a tlan chhia, an zirtirtu pa pawn a um zui nghal. Inchungsang atanga zuanthlak ah a vau a, zuanthlak a tum lai takin a classmate Kizenga chuan a lo dang vat. Yang chuan a fanu chu inah a hruai haw hnuin dinner a siam sak a. Ani chuan exam a pumpelh nan ADHD natna nei angin a fanu chu lem chang turin a lo ti reng a lo ni. A fanu in lemchan a hneh suh em avang chuan a lo fak a. A tuk chu nuva pian cham niin a nu chuan a thianten thil pek an pek zawng zawng chu ti chhe vek turin a duh a. Nuva chuan a thiante rilru tinat a duh loh thuin a lo hnial. Mahse a nu chuan thlemin school ah chuan chem a pai luih tir a. School ah a thiante'n birthday hla an lo sak sak lai a lo lang. Nova chuan a thil tih tur chu hre reng mah se a hreh hle. Yangi pawn a fanu che tla chu tablet atang lo enin a chem te pai dawhkana a dah hnuah a thil pek dawn te chu hlim taka a hawng lai a hmu a. Chumi hnu chuan Kizeng nen nimin lama a che dan mak tak chungchang chu sawiin an lo ti ti a. Nova chuan test an neih tura a zam em vang niin a sawi. Kizenga'n a nu in a nawr luih nasat lutuk vangah a lo puh chuan a nu thla vang hauh in a nu chuan chutiang a nur chu sawi loh a zir laiah nasa takah a tanpui thin thu in a lo chhang a. In a thlen chuan a nu hnenah ngaihdam dil in ADHD nana neih anga awm a nin thu leh grade tha tak a neih theih nan a theih tawp a chhuah tur thu a hrilh hnuah chuan nu pakhat in bathroom a key chain a pek chu a hmuh tir ve a. Yangin chu thil a hmuh vel leh mak a ti hle. Mahse, pangngai taka insiam rem vatin lehkha zir leh turin a ti ta zawk a. Hun kal tawh lo langin key chain chu Yangi fapa Rujian a nu birthday present atana a kut ngeia a siam sak a ni. Mahse, a nu chuan thil haulam mai mai siam loh a, a rilru a zir laia pe turin a lo hrilh a. Tun hun chu lo langin, Nova chuan ADHD natna nei anga a awm tawh loh nan theihtawp chhuahin lehkha a lo zir mek a. Nikhat chu a hmuh tawh Peter Lingna i bawk kha hmuhin, ADHD natna chu a nei tak tak nge, a nu ruahmanna mai mai tiin a lo zawt. Lehkhabu an dawnah khan ADHD natna neite chu naupiang dik lo te an nih thu leh chung naupangte chu Advancement Programme-ah thunin a rukin an tihlum thin. Naupangin grade chhia an hmu ve thung chuan nu leh a fa chu Pigeon Cage, miri thei te chehna, ah an dah thin. ADHD natna bikah chuan naupang che in a tuar ang a, an nu te chu apartment atanga hnawt chhuak loin nu nuam tak an nei zui thin. Yangin a fanu chu exam a pumpelh theih nana ADHD natna nei anga awm tura hrilh ni loin nun nuam zawk a neih nan a fanu ngei chu hlan a lo tum reng a lo ni. Nova in a lo awi duh tak lo ah chuan Lingna i chuan a unaupa Ruji kha accident vang boral a ni loh thu a hrilh leh a. Mahse Nova chuan rampum hua pathiam thei ber a ni a, a chungah tuman thil tha lo an ti duh lo ang tiin a lo la hnial chang chang a. Nova chuan a unaupa Ruji thih dan chungchang article chhiarin truckin a sut vanga boral niin a inziak. Chu veleh truck driver chu va hmuhin a nu in ti turin a tham tih a lo sawi a. Nova pawn a nu chuan enrawlhna a nei ngei tih chu a ring thiam ve ta. School-ah chuan Nova chuan Kizeng hnena Advancement Programme-a naupang an tihhlum chungchang a hriat leh hriat loh a zawh chuan ngawi turin a lo hrilh thuai a, a chhan chu sawi phal loh a nih vang a ni. Kizeng chu mi retheite awmna a cheng a nih vangin sorkarin dik lau taka hma an lak thinna te chu a lo hre hle a. Chutia an inbiak lai chu

Kizenga nu chuan leihnuai kawng thu rukah kal puiin chumi chuan Advancement Programme atanga tlanchhuak te inkulhna hmun a pawh a ni. Chu hmun chu ling nain a fapa an tihhlum hnua a siam niin naupang te chu grade atang teh loin an theihna te ensak zawk tur tih a sawi thin. Chu hmunah chuan naupang te chu nuam an tih zawng leh duhzawng te tih chu phalsak vekin Nova chu an lo dawngsawng tha hle. Mahse Nova chuan a nu a tlan chhiah san avang chuan a inthiam lo em a, tuma awm loh lai chuan lehkha thawntnu chhiah in a tlan bo. Lehkha ah chuan an chungah a lawm thu leh a awmna camp chu tumah a hrilh loh tur thu a lo ziak a. In a thlen chuan a nu in zanriah ei turin a ti a, a nu a tih bei dawn em avang a ngaihdam dil in a ai nasa zawk a a zir tur thu a tiam. A nu in sam a khuihsak lai in Nova chuan a nu hnenah a hmangaih em tiin a zawt a, mahse Yangi chuan engtin mah a chhang lo. Nova inbual lai chu a lu hai thutin chhuatah a tlu zui a, a mit a men leh chuan damdawiin khumah lo muin nau piang dik lo a nih avangin advancement programme-ah tihhlum turin an thun tih a hrethiam nghal. Sin chu lo inthlak in Yangi chu an lo kap rai leh a, a muhil a harh leh chuan Advancement Programme atanga tlanchhuakte awmna hmun leiverah chuan a lo awm. Lingna lo lang in thinrim takin a fate pahnih a tih hlum hnuah a hlim em tia a zawh chuan Za map loin hnehna a chan ngei tur thuin a lo chhang. A apartment-ah a let leh hnuin a fate pahnih a chan dan tih lehkhabu chu ziakin hlawkna tam tak a tel zui a, hun liam tawh a lo lang. Ruoji chuan thing mystery nih a duh thu a sawi chuan a nuin a lo pumpui lo bur mai. Depression nasa tak neih phahin a thi zui a. Yangi chuan police hnenah Lingna i camp siam chungchang chu hrilhin naupang zawng zawng te chu an man fai vek a. Scene tawp berah chuan a lehkhabu tih chhuah tharah interview lo nei mekin camera en chungin I suangtuahna te tih puitlin i duh tak tak chuan kawng a awm fo thin a ti a. He khati zawng kha vawiina tana kan tih chhuah thei chu a ni a, kan channel min ngaihhlut sak a, a tir atanga a tawp thleng min en sak tute chunga a bik takin lawmthu kan sawi e, ni hman nuam vek ule.